Nach bis virun 2000 Joer war Europa bal komplett mat Bëscher bedeckt. Wéi de Mënsch sech ëmmer méi ausgebreet huet, sinn déi Urbëscher ëmmer méi kleng ginn. Och an der Gemeng Käerch huet sech de Bësch am Laf vun der Zäit verännert. well queesch duerch d'Gemeng Käerch zwou verschidde Buedemformatioune verlafen, sinn an der Gemeng Käerch zwou verschidde Bëschlandschafte verbliwwen, Nërdlech vu Käerch am Äischdall de Lëtzebuerger Sandsteen, Op dësem sandeg fielsegen Terrain sinn déi méi grouss Bëscher wéi den Härebësch bestoe bliwwen. Am südëstlechen Deel vun der Gemeng ass mat Kalleksteng a Mergel eng méi leemeg Buedemformatioun. Déi Landschaft konnt landwirtschaftlech vum Mënsch besser genotzt ginn, dofir sinn tëschent Käerch a Wandhaff wéi bei Giewel a Gëtze méi kleng Bëscher verbliwwen. Duerch déi ënnerschiddlech Buedemformatioun gouf et och ënnerschiddlech Bedingungen zum Wuesse vu Planze wéi de Beem. An de méi dréchene Bëscher um Sandsteen am Äischdall huet virun allem d'Routbich, Fagus sylvatica, e Liewensraum fonnt. D'Rout Bich ass liicht mat engem glaten an hellen Stamm ze erkennen. Dëse schéine Bam gëtt eng 30 bis 45 Meter héich a kann e puer honnert Joer al ginn. D'Rout Bich gëtt gären als Mamm vum Bësch genannt, well dëse Bam fir d'Natur enorm wichteg ass. Am Bichebësch profitéiere vum jonke Bam un an d'ganze Joer divers Liewesforme wéi Flechten, Moosen, Pilzer a virun allem Insekten, dorënner eng 30 Kiewerleken an eng 70 Päiperleksaarten. Weltwäit ass a Mëtteleuropa déi gréisst Verbreedung vun der Routbich. Zu Käerch hu mer mat dem Härebësch souguer e ganz besonnesche Bichebësch. 2014 huet hei matten am Summer e fatzege Stuerm mat Vitesse vu 130 Kilometer an der Stonn innerhalb vu Minutte praktesch de gesamten Härebësch ëmgehäit oder zerrappt. Grouss Deeler vun dësem zerrappten Härebësch sinn duerno der Natur iwwerlooss ginn an doduerch hu mer elo an der Gemeng Käerch eng eemoleg Chance, eng dynamesch Entwécklung, eng Renaissance vun engem Naturbësch direkt virun der Hausdier ze erliewen. En Naturpad, de Sentier Härebësch, erméiglecht mat villen Infoen op engem zirka 8 Kilometer laange Wee dëst Naturschutzgebitt ze entdecken. Och den Autopedestre vu Käerch, e weidere Wanderwee, offréiert eng gutt Méiglechkeet, d'Bëscher bei Käerch mat vill Natur a vill Besonnesches ze erliewen. D'Bëscher um Lëtzebuerger Sandsteen bidde vill Natur, dernieft liwwere se eis mat hire Quellen eng super Qualitéit un Drénkwaasser. Keen Zoufall, datt de Sëtz vum interkommunale Waassersyndikat, SES, an der Gemeng Käerch ass, vu wou aus vill Gemenge vu Lëtzebuerg mat guddem Quellewaasser versuergt ginn. Déi lescht Spuere vu Millen wéi Neimillen oder d'Fockemille bei Käerch weisen, datt och de Mënsch d'Kraaft vum Waasser scho laang notzt. Genee esou weisen d'Iwwerreschter vun eemolege Steekaulen an a bei de Bëscher um Sandsteen bei Käerch eng Weidernotzung vum Mënsch, deen Naturmaterialie wéi Steng a Sand och ëmmer gebraucht huet. un d'Schicksal vu jonke Mënschen, déi hiert Liewe ginn hunn, datt mer haut eis Natur a Bëscher a Fräiheet duerfe genéissen, erënnert een Denkmal vun engem Fliger, deen am Zweete Weltkrich bei Käerch beim Härebësch erofgefall ass. Giewel, Gëtzen, Wéi wann d'Haff besteet de Buedem aus lehmhaltegen Kalleksteng a Mergel. An dëser Landschaft sinn et haaptsächlech Wisen a Felder, déi d'Landschaft bestëmmen. De Bësch besteet aus klengen awer héich interessante Bëscher. Op dësem méi fiichte Buedem wuessen och oft Eechen, déi zwar lues wuessen, awer besonnesch wäertvoll Beem fir d'Natur sinn. Och an dëse Bëscher wiisst d'Houbich, e weidere flotte Bam, deen net Famill ass mat der Routbich. D'Houbich ass e Bam, dee souwuel nätzt, wéi eng grouss Dréchenheet gutt verdréit. Dës Eechen-Houbichebëscher hunn eng enorm héich Biodiversitéit, loosse vill Luucht op de Buedem, doduerch kann hei eng Krautschicht um Buedem sech weisen, déi eenzegaarteg ass. Schonns fréi am Joer weist sech hei nieft dem Bëschréischen och gäre Bëschprimmel, wéinst der geologescher Grenz an der Gemeng Käerch vermësche sech oft déi verschidde Bëschtyppe mat hiren diverse Planzen. Bedéngt duerch déi méi leemeg Buedemformatioun ass et an den Eechen a Bichebëscher no enger Reeperiod och mol méi naass. An dëse méi naasse Bëscher sinn oft eng Rei Dëmpelen a Weieren ze fannen. Dës divers Weiere sinn fir d'Natur enorm wäertvoll a besonnesch fir Amphibien en extrem wichtege Liewensraum. Fiichtgebitter huelen am Ökosystem eng besonnesch wichteg Roll an dofir sinn Renaturéierungsprojete wéi d'Äisweiere direkt nieft de Bëscher bei Gëtzen enorm wichteg. Esou Fiichtgebidder sinn eng néideg Viraussetzung fir eng héich Biodiversitéit. Vill Déiere profitéieren zu all Joreszäite vun esou Liewensraim, dat gëllt och fir d'Renaturéierung vun der Olmer Baach, déi hei an de Bëscher bei Gëtzen säin Ufank huet. Och de Bësch Rand huet hien d'Bësch an d'Natur eng wichteg Funktioun, besonnesch wann de Bëschrand eng divers Struktur mat ënnerschiddlechen Heckesträiss a Beem huet. Am Moment gi verschidde Bëschränner an der Gemeng Käerch duerch eng Verjüngung erëm nei forméiert. Esou kënnen an de nächste Jore fir de Bësch an d'Natur sech nei wichteg Liewensraim entwéckelen. Naturhecke sinn eigentlech e klengen Ersatz fir de Bësch. Dofir hunn och Beem an Hecken tëschent verschidde Bëscher, wéi hei laanscht den Hoener Wee bei Käerch, eng wichteg Funktioun. Esou Naturhecke si souwuel selwer e wichtege Liewensraum, donieft vernetzen déi Hecke verschidde Liewensraim wéi Bëscher mat der Landschaft. Déi Hecke sinn esou Biotopstroosse, wichteg haut a Landschaften, wou ëmmer méi Déieren wéi Planzen um Rand vun der Landschaft isoléiert ginn. Fir d'Iwwerliewe vu villes aus Flora a Fauna ass en Austausch vun den diverse Populatiounen awer wichteg an onbedéngt néideg. De Bësch ass en Ökosystem, deen och ouni de Mënsch gutt fonctionéiere kann. Alles, wat e Bësch brauch, produzéiert hien selwer a mécht dobäi och keen Offall, filtert Loft a liwwert de Mënsch och nach gratis Sauerstoff an Holz als e wäertvollt Naturprodukt. Ofgestuerwe Beem, dat sougenannten Totholz, bedeit fir de Bësch Liewen. a suergt fir e ganzt besonnescht Bëschklima. D'Bëscher an der Gemeng Käerch sinn d'Basis fir eng vilfälteg Natur bei eis. Dernieft si se eng Plaz fir de Mënsch Kraaft an Energie ze tanken. Den Entrée zum Bësch ass souguer gratis. Et ass villes do ze entdecken. Vill Interessantes a Schéines, déi just vun eis Mënschen e bëssche Respekt verlaangen.